Күндү Айыы кыһатын үөрэнээччилэрэ! Үтүө күнүнэн! Бүгүн бу саҥа нэдиэлэ үүннэ. Бу нэдиэлэбит Хотой Айыы түмсүү ыйын бэлиэлээх. Ол аата биһиги бу ыйга туохха үлэлэнэбитий? Тэрээһиннээх буоларга, Өскөтүн биһиги тэрээһиннээх буоллахпына, түмсүүлээх буолабыт. Түмсүүлээх буоллахпына, ил, иллээх буолабыт. Ити өйдөбүллэри саха төрүт э, өбүгэттэн кэлбит өйдөбүллэри биһиги хас биирдии оҕо, учуутал, төрөппүт сүрэхпитигэр быарбытыгар иҥэрэммит өйдөөн-төйдөөн хас биирдии тэрээһиҥҥэ кыттыһан санаабытын этэн, бэйэбитин кытта алтыһар буоллахпытына, биһиги сайдабыт, үүнэбит. Онон баҕарыам этэ эһиги бу ыйга буолар тэрээһиннэргэ хас биирдии бу күҥҥэ эһиги туохха барытыгар көхтөөх буолуҥ, кыттыһан иһиҥ, түмсүүлээх буолуҥ. Оччоҕуна биһиги кыайыылаах, ситиһиилээх буолуохпут. Билигин эһиги дистанционнай үөрэххэ олороҕут, ол гынан баран бу манна холобур күн аайы эһигини ыйа ыйыыны-кэрдиини күүппэккэҕит, күннэтэ Сарсыардаттан киэһээҥҥи ылы бириэмэҕитин аттарыныаххытын наада. Тэрээһиннээх буоллаххытына, бириэмэни сөпкө аттаран туһанар буоллаххытына, Эһиги элбэҕи билини, билиэххит, өйдүөххүт, сатабыллаах буолуоххут. Ол инниттэн күүстээхтик бэйэҕитигэр үлэлээн. Үтүө күнүнэн айыы кыһатын бэһис уонна он бирис кылааһын үөрнээччилэрэ. Оттон бу хамсык туран биһиги дистанционно үөрнэбит. Ол да боллар, оскуолабыт үгэһинэн бу туруу линейкабытын, алгыспытын, оһуохайбытын, төрүт хамсаныыбытын, төрүт ырыабытын нэдиэлэ ахсын оҥоро сылдьыхайыҥ. Биһиги бу туруу линейкаҕа бүгүн биир сонуннаахпыт, ол сонуммут тумус киһибитин таллыбыт. Айыы каһатын үөрэнээччилэрин тумус киһитинэн, онус выкылаһан үөрэнээччитэ Корякин Вячеслав буолла.
Үтүө күнүнэн Айыы кыһата гимназиятын үөрэнээччилэрэ, та барыгытын Хаҥа үөрэх нэдиэлэтэ хаҕаламмытынан эҕэрдэлиибин! Хаҥа үөрэх нэдиэлэтэ барыгытыгар ситиһиилээх буоллун! Ону этэн тураммын олох кылгастык этиэм барыгытыгар: бу уон төрдүс чыыһылаҕа Покров диэн диэн, ол аата биһиэхэ биһиги хахалыы өйдөөтөхпүтүнэ бу сир тоҥор таҥарата буолар. Онон билигин бу халлааммыт ааспыкка хаар түһэн, ууллан, куоракка бу чалбаҕыйын таҕыста. Онон бу күннэргэ улахан тоҥоруулар түһүөхтэрэ. Ол аата бу киһиэхэ Волга иискэ сылдьарыгар сүрдээх халтараан күннэр саҕаланыахтара. Ол курдук, мин, холобур, обужа доруогар эһиэхэ мэлдьи куруук этэбин, суол быраабылаттан үчүгэйдик тутуһа сылдьыҥ, халтараан күннэргэ гололед үөскүүрүн эһиги бары билэҕит. Холобур, үөрэххитигэр, ханна эмит бараргытыгар, бириэмэҕитин, дьиэҕититтэн тахсар бириэмэҕитин арыычча уонча мүнүүтэгин опережайдаан эрдэ тахсар буолуҥ. Оччоҕуна эһиги хойутаабаккаҕыт, уолга иискэ халтарааҥҥа ыксаабаккаҕыт, дэҥтэн оһолтон сэрэхтээх кэлиэххит кэлэр эргитигэр уонна оттон ханна да сырыттаргыт, уолу игин туоруургутугар особенно бу халтараан кэмҥэ ыксаабаккаҕыт болҕомтолоохтук, туох баар этиллэр, киһиэхэ барытыгар биир сокуон баар, правила дорожного движения, ханна да барбыккыт иһин ону үчүгэйдик тутуһан, сэрэхтээхтик сылдьыҥ диэн этэбин. Уонна бу куорат иһигэр биһиэхэ хас да миэстэҕэ күөллэр бааллар, куорат таһыгар олорооччу да оҕолор холобур дьонноргутун кытары даачаҕа игин айылҕаҕа ыйан сылдьарыын түгэҥҥитигэр мууска игин киирии, күөлгэ киирии, билигин муус олох чараас, киһи киһиэхэ хото сэрэхтээх. Онон олох күөлгэ игин ханна да киирбэккит, протоколларга игин киирбэккит. Ону тутуһахтара диэммин үрдээҕин эрэнэбин. Онон чэ ити ОБЖ хаамай боростой быраабылаларын ыарахан кэмнэргэ барытын өйдөөн, тутуһарыттаххытына, эһиги кутталтан ыраах илдьиэххит. Оҕолор уонна бу алгыспыт түмсүүлээх, иллээх олох айыыта хотой айыы биһиги диэки бэттэх буол, тулурдаах, дьулурдаах, иллээх, эйэлээх буолуохха диэн санаанан бу ыйга салайтарабыт. Онно Үһүрдээх бэлиэ түгэн буолаар турар, бу бээтинсэҕэ алтынньы уон бэһис күнүгэр биоскуолабытыгар Хакасияттан Алтайтан оҕолор кэлэллэр. Эһи курдук эмиэ Хакасия Алтай оскуолаларын үөрэнээччилэрэ Боотур Романо диэн бу республика регион күрэхтэһиитигэр кытта кэлэллэр. Биһиги уолаттарбыт эмиэ хамаанда туруоран онно кыттаары сылдьаллар. Ол оҕолору биһиги бэйэбит үгэспитинэн, бэйэбит култуурабытынан, бэйэбит туох эрэ билиһиннэрэр, кинилэргэ өйдөбүл хааларар курдук көрсөн, кинилэргэ талтыһан атаарыахпыт. Онно биһиги бу түмэн оҕолорбут ону тэрийиэхтэрэ.